السلام علیکم سئیں سویل سرائیکی دے نال میں ہاں عصمت اللہ شاہ تے اج ساڈے مہاندرے مہمان ہن سویل سرائیکی دے سرائیکی وسیب دے معروف دانشور محقق نقاد ماہر تعلیم براڈ کاسٹر اتے شاعر سئیں ڈاکٹر خالد اقبال صاحب ہوراں۔ ڈاکٹر صاحب دی شخصیت دے کئی پکھ ہن۔ اج اساں انہاں دی شخصیت دے مختلف پکھاں دے حوالے نال گالھ مہاڑ کریسوں۔ السلام علیکم سئیں ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ سئیں تساں ساڈے کول تشریف گھن آئے ہوئے۔ بہت شکریہ۔
گالھ تہاں سے کنوں شروع تھیسی۔ جناب دا بچپن کتھاں گزریا اور اوندے بعد ول اگلے مراحل دے پاسے آسوں۔ جی ڈاکٹر عصمت اللہ شاہ سئیں بہوں شکریہ تساں مہربانی کیتی میکوں گالھ مہاڑ واسطے ٹائم ڈتا تے میں نال ہی شکریہ ادا کرینداں تہاڈے ایں چینل دا سویل سرائیکی دا کہ انہاں نے وی موقع ڈتا ایں چینل کوں الواونڑ دا۔ جتھاں تائیں تعلق اے میڈی ابتدائی مطلب زندگی دا تاں پیدائش میڈی تونسہ شریف انہاں نال اے قصبہ اے بنڈی
اتھاں دی پیدائش اے اور ابتدائی تعلیم وی اتھائیں حاصل کیتی پرائمری تک میڈے والد سئیں محکمہ تعلیم نال وابستہ ہن تے انہاں دی ملازمت اتھاں ملتان ہائی تے او ظاہر اے ملازمت دے سلسلے اچ اتھاں آئے تاں بس او ساکوں نال اتھاں ملتان گھن آئے۔ تے ابتدائی ظاہر ہے جیویں ہک بچپن دے ڈینہہ آکھو بچپن دیاں یاداں بڑیاں سہانیاں یاداں ہوندیاں اور انہاں دے جیڑھے نقش ہوندن بڑے ان مٹ ہوندن جی بالکل ایویں سائیں تے او کیونکہ بال اپنا ابتدائی ہک تجسس جی اکھ نال چیزاں کوں ڈیدا پیا ہوندا تے او اپنا وسیب جیڑھا نا او میکوں کڈاہیں وی نی بھولیا تے او ہمیشہ میڈے نال نال رہ گئے ایہا وجہ ہے کہ جیڑھی میڈی سرائیکی شاعری دی پہلی کتاب ہئی اتھوں دا کم کیندا ہے۔ اوندے وچ وی تہاکوں ایویں جیڑھا اتھوں دا دامان ہے، اتھوں دا کوہ سلیمان ہے یا اتھوں دا جیڑھا سارا وسیب ہے او تہاکوں اوندے وچ نظر آسی۔ او ہک ایویں ناسٹلجیا ہے او بندے دے نال رہ ویندی۔
باقی دی تعلیم اساں ول ملتان مطلب ہے موقع ملیا پڑھݨ دا ول یونیورسٹی تک آکھ گھنو کہ ملتان ایم اے کیتا ایم اے اردو وچ۔ تے ول اوں توں بعد ظاہر ہے ہک جیویں بندے دا ہوندے کہ بھئی کتھیں عملی زندگی دا آغاز کیتا ونجے تاں ول او میں ایز اے لیکچرر
گورنمنٹ کالج آف کامرس فیض آباد اتھاں میڈی تعیناتی تھئی پنجاب پبلک سروس کمیشن دی طرف تے ان دا مین وائل اتھاں وی ٹیسٹ ڈتی ودے اسے ریڈیو پاکستان اچ
اے وی اللہ دی مہربانی نال کلیئر تھی گیا تے ول میں پریفر کیتا کہ چلو میڈیا آلے پاسے اپݨی عملی زندگی دا آغاز کیتا ونڄے تاں بحیثیت پروڈیوسر چھی مہینے ٹریننگ ہوندی ہے اسلام آباد اکیڈمی توں او کرݨ توں بعد پہلی پوسٹنگ ملتان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اتھاؤں تہاݙے بچپن کنوں شروع کریندے ہیں جیویں جناب فرمائے کہ ایہ او بچپن ناسٹلجیا دا حصہ بݨ ویندے ساری زندگی تہاݙے نال کہیں نہ کہیں طریقے نال ٹردا رہندے۔ تہاݙے زمانے دا تونسہ یا تونسے دا مضافاتی علاقہ کیویں ہوندا ہئی؟ سا ظاہر اسی ہک زمانے دی وتھ ٻہوں ساری کھڑی اتھئی۔ اڄ توں ایویں سمجھ گھنو کہ اے کوئی پنتالیہہ سال چالیہہ سال پہلے دی ڳالھ اے۔
تاں او سادہ زندگی جیویں دیہات دی ہوندی اے لیکن خالص سچے لوک۔
او ہن پے تے ایں طرح نال مطلب اساں جو ڈٹھا کچے گھر ہن لیکن رشتے پکے ہن مضبوط ہن لوگاں دے ہک بئے دے نال جڑک بہوں مضبوط ہئی تے میں سمجھداں اجنڑ وی تقریبا اے جیڑھی خصوصیت اے حالی وی پائی ویندی اے۔ اچھا تہاڈے پاسے ڈاکٹر صاحب مل باہنڑ دا رواج حالی وی ودھے تھیا او ہماچا کلچر کھڑے تھیا۔ جی جی بالکل۔
وساخ ہوندی ہئی جی وساخ وساخاں اتے ہماچے بھکے پڑچھے تے او مطلب جیڑھے اتھوں دے راہن آلے وستی دے آکھو او شام کوں رل مل باویں نا اتھاں مطلب گھڑے کوں ساز بنا گھننا تے ایویں چوکی پڑ بن ونجنا قصے دی روایت ہوندی ہئی تے او ہک طرح نا میں سمجھداں کہ نان فارمل ایجوکیشن دا ذریعہ وی ہے کہ نوجوان یا ٻال او آپݨے بزرگاں کولوں دناوت دیاں ڳالھیں آکھو او سکھدے ہن شیئر کریندے ہن تاں سارا بچپن تاں ایں طریقے نال اتھاں گزریا۔
تہاں ساں پہلی دفعہ تساں کݙݨ آئے؟

اے سنگھڑ اے سنگھڑ دا پل کائناں بنڑیا اے۔ اے سنگھڑ نئیں جیڑھی آندی اے کوسل مان۔ نئیں آندی اے تاں پل ہن بعد بنڑیا اوں ویلے اے کہ پیدل کراس کریندے ہن تے اٹھاں اتے کراس کریندے ہن وڈے مطلب جوان لوگ تاں پیدل سہار ویندے ہن ہوندی بڑا تیز پانڑی ہوندے تے باقی بال یا بزرگ خواتین او اٹھاں اتے بہہ کے کچاویاں دے اچ بہہ کے او کراس کریندن او ہک بڑا سنسنی خیز منظر ہوندا اے نئیں دا آونڑ اوندے وچوں جھاگنڑ گزرنڑ۔ اوں شہر اپݨے شہر ونج کے پہنچݨا او اچائی تے ہوندا ہی شہر اساں ڈیدے ہا تے پہلے ڈردے ہوئے مطلب وینا بھی اللہ خیر کرے تو او مطلب ایں طرح دا اوں ولے اے جو منظر ہوندا ہی توں جی جی جی اچھا او ادبی حوالے نال ظاہر ہے تہاڈا علاقہ تاں سرائیکی وسیب دا یونان سمجھا ویندے تعلیمی حوالے نال وی او پورے وسیب کوں لیڈ کریندا پئے اور علمی ادبی حوالے نال وی وڈے وڈے ناں اتھاں مطلب متعلق ریہن تے جناب دے ذہن اچ کوئی بچپن اچ کوئی جیہڑے ادبی شخصیات نال ملاقاتاں یا کوئی مشاعرے کوئی یاد ہوں اندا کوئی۔ جی جی اے ہک میڈے والد صاحب کوں نا ادبی لٹریری ذوق ہئی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ او مطلب یعنی کتاباں رسالے پڑھنا ول ساکوں کوئی نہ کوئی چیز سنا ڈیندے۔ انہاں نال اے کہ او تھوڑا جیہا ہک آکھو کہ۔ ذوق ڈویلپ تھی گیا خوں زمانے جی اوں ویلے جو جیڑھے معروف شاعر ہن انہاں کوں ا بعد اچ مطلب اساکوں ریکگنائز میں کیتا کہ بھئی ہا انہاں کوں پہلے ڈٹھا ہے انہاں اچوں ہن استاد اقبال تھوکڑی صاحب ہک ڈو بے شاعر وی ہن تے او بعد اچ ول جیلے ساری ملازمت تھئی اقبال تھوکڑی سئیں ماشاءاللہ معروف اور نامور شاعر ہن اللہ انہاں کوں لمبی عمر عطا کرے تے اساں اوں ویلے انہاں کوں کتھائیں ڈٹھا ہئی اتھائیں مشاعرہ پڑھدے ہن جو والا صاحب دے نال جیویں بندہ بچپن وچ رہندے تے ٻئے ٻہوں سارے لوگ اتھوں دے تے ول اصل وچ کیونکہ اساں ہک طرح نال ملتان سیٹل تھی ڳئے تعلیم دا سلسلہ ول روزگار دا سلسلہ تے ول پچھاں مطلب گھٹ ودھ آوݨ ونڄݨ ریہا۔ بس ݙکھ سکھ وچ ویندے ہوسو ضیا۔
اچھا جناب دا ادبی سفر کتھوں شروع تھیندے؟ بس او ای تے اے نا کہ جیویں طالب علمی دے زمانے اچ ہوندے نا سئیں جی ہاں۔ ساڈے والد سئیں کیونکہ میں پہلے عرض کیتے کہ محکمہ تعلیم اچ جی ہن بالکل جی مدرس ہن جی ہاں۔ او ول اے اخبار، رسالے اچھا تہاڈے گھر آندے ہوسن۔ جی ہاں انہاں ڈینہہ جیڑھے اخبارات ہوندے ہن نا انہاں دے وچ ادبی ایڈیشن وی ہوندے جی ہن۔ بالکل۔ بالاں دے صفحے ہوندے ہن، خواتین دا علیحدہ صفحہ ہوندا ہئی، نوجواناں دا علیحدہ صفحہ ہوندا ہئی۔ ول اخبار ساڈے گھر ریگولر آندا ہئی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تے میڈے والد صاحب اردو ڈائجسٹ۔

ول ایویں مطلب یونیورسٹی لیول تے آ کے مزید ول تھوڑا جیہا ملتان دی ادبی ہک فضا وی جی بالکل اوندا موجود ماحول دا ہئی بڑا اثر ہوندے جی دا جی ہے اتھاں ہک اردو اکیڈمی بنی ہوئی ہئی جی ہاں اساں اتھاں ایویں خاموشی نال ونج کے پچھوں باندھے ہاں بیک بینچر دے طور تے بہہ ونجݨا جی تے بڑے سارے اکابرین مثال طور جی ڈاکٹر انوار صاحب ارشد ملتانی صاحب ارش صدیقی صاحب جی تے ٻہوں سارے ناں ہن جی تے او گفتگو کریندے ہن ساکوں تھوڑا جیہا ایویں مطلب

ولے رفعت صاحب، سید علی ثناء صاحب، کجھ ٻئے دوست جیویں ملدے ڳئے، انہاں نال نشستاں لاونیاں ٻاونیاں۔ میکوں یاد ہے کہ ریڈیو تے استاد فدا حسین گادی صاحب ہک دفعہ آئے، انہاں نے آپݨی زبان دے حوالے نال بڑا ایہو کیتا کہ یار ایہ بڑی ہک اہم چیز ہے، آپݨی زبان کوں نی چھوڑݨا چاہیدا، آپݨی ثقافت کوں۔ تے ایں حوالے نال جیڑھے نا ول اساں تھوڑا جیہا جڑدے گیو سے۔ بالکل صحیح۔
ول او میں جلے ریڈیو دے وچ ہم نے انیس سو نوے توں ذرا پہلے دی گالھ ہے۔ جی ہاں۔ تے ول فرینچ شاعری اساں شروع کر شروع کر ڈتی جی۔ ول دوستاں کوں سنوائی ملے نا قریبی انہاں نے انکریج کیتا ہاں۔ کہ یار لکھ سکدے ہو ہمت کرو۔ ول ایویں مطلب لکھݨ شروع کر ݙتا۔ اچھا ہݨ تک جناب دیاں کتنیاں کتاباں منظر عام تے آ چکین ہن؟ میݙی پہلی کتاب ہئی سئیں کھمبیاں کھم چھݙئے جیویں میں پہلے عرض کیتے کہ او اپݨے وسیب دے حوالے نال ہئی ریکال کیتا وسیب دی ثقافت کوں اپݨی تہذیب کوں اپݨے رشتیاں کوں اوں حوالے نال مطلب او حوالہ ہئی پئی وگے ہک نئیں جیویں سارے علاقے اچ تہک پتے نئیں نال آبادی وی تھیندی ہئی تے بربادی وی تھیندی
تاں او تھوڑا جیہا اوں پس مندر اچ ہئی ول کوہیڑ چسوں آزاد نظمان اوندے وچ تے ول قبیلی دی کاوڑ ول قبیلیاں کیتا پیار پندھ قبیلیاں کوں اے مطلب شاعری دے انہاں اچ نظماں زیادہ ہن تے۔ اچھا قبیلی کوں بطور استعارہ ورتے جناب۔ جی جی جی قبیلی کوں بطور جی جی۔

جنہاں دی کوئی تڈ کینی، تیڈ کینی، تاڈا کینی، کوئی اج دی گالھ نی اے، صدیاں توں عمل آندا پئے تے اوندے باوجود وی لوک مسلسل حرکت اچ اپنی جدوجہد اچ اپنی لائف دے وچ کوئی تبدیلی گھن آوݨ دی خواہش مندی دے وچ اپݨے رزق دی ڳول پھول اچ کتھوں توں کتھاں تک اپݨے اصل تیڈ تاڈے کوں چھوڑ کے کوئی کراچی ودے، کوئی دبئی ودے، کوئی کیڑھے شہر اچ ودے تو اچ لیکن اوندے باوجود اے محسوس کیتا کہ اے اپنی تھوڑے جے شناخت توں مطلب محروم یا وانجھے ہن تو تھوڑا جے اے گول پھول دا عمل وی ہئی کہ اساں کون ساڈی شناخت کیا ہے ساڈی قدیم تہذیب کیا ہئی ساڈی ثقافت کیا ہئی تو او اے اوندے وچ مطلب سمبل بنا کے علامت بنا کے استعارہ بنا کے اوکوں مطلب شاعری کوں کوشش کیتی ہے۔ اچھا نثر وی لکھیے جناب ڈرامے لکھن تہاڈے ڈرامے سلیبس اچ شامل ہیں۔ جی ڈرامہ ایں طرح لکھن دا اتفاق ہے جو ریڈیو دے وچ راہندے ہوئے ڈرامے دی اسائنمنٹ ہوندی ہے ایز اے پروڈیوسر بھی ڈرامہ کرو بعض اوقات اے ہے کہ ڈرامہ اساں تہاڈے سویں بنھاں دوستاں کوں آکھ کے لکھوا گھندے ہیں۔ بعض اوقات ایک بروقت سکرپٹ نہ پہنچ سکیا تاں او ول آپ کوں بعض کوئی چیلنج قبول کرنا پے وے تے ول او تھیمیٹک وی ہوندن ذرا ڈائریکٹیو وی ہوندن کہ انہاں موضوعات تے ایں طریقے نال لکھو لکھواؤ تاں او اوں پریکٹس دا حصہ ہن سکرپٹ وغیرہ تے او ریڈیو نے سمجھ گھنو ساری ہک طرح دی ٹریننگ کیتی او ڈرامے وغیرہ وی لکھے لیکن میں زیادہ سرائیکی اچ لکھے۔

تے ول او اوندے وچوں کجھ میں اردو آلے جیڑھے ہن نا انہاں کوں سرائیکی آپݨی زبان وچ ٹرانسلیٹ کیتا تے کجھ نویں انشائیے لکھ کے نا مسکار دے ناں نال او مطلب انشائی اوندے وچ شامل کیتے کتاب وچ۔
اچھا تحقیق آلے پاسے آؤں تاں جناب۔ تحقیق دا صحیح آکھیوے کہ بھئی اے وی تھوڑا جیہا آکھو کہ بندے دا آپݨے اندر ہک ذوق ہونا پے۔

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی توں ہی پی ایچ ڈی سرائیکی اچ پی ایچ ڈی کیتا۔
اچھا جناب دا موضوع کیا ہئی تحقیق دا؟ میرا موضوع ہئی سائی سرائیکی ادبی تواریخ دا مطلب جائزہ گھننا ہئی ادبی تاریخ نویسی دے اصولاں دے مطابق کیونکہ تاریخ دا تاں دھارا یا انہاں مطلب آکھو کہ دائرہ ٻہوں وسیع ہے۔ ہݨ ہک اورل ٹریڈیشن ہے تاریخ دی۔ جی ہا زبانی روایت دی۔ جی ہک ہے رٹن تاریخ۔
جی۔
تے او تاریخ دے اوں عمل اچوں اساں ادبی تاریخ کوں ݙیکھݨا ہئی۔ صحیح۔ کہ بھئی ساݙا اساں تاں اونویں دعوی تاں کریندے ہیں کلیم کریندے ہیں کہ بھئی ساݙی سرائیکی زبان دی تاریخ ادب دی تاریخ۔ یا لکھت دی تاریخ مطلب بہوں قدیم ہے لیکن اگر اساں سکرپٹ آلے پاسے ونجوں تاں او کوئی بارہویں تیرہویں صدی عیسوی توں ملدن تے یا یارہویں صدی توں مطلب تے او رٹن اچ مطلب اتھوں آغاز تھیندا پئے باقی پہلے دا اے ہے کہ او باوجو آکھ سکدے او کہ کوئی حملہ آوری رہ گئی ہے ایں خطے اتے لٹ مار رہ گئی ہے کوئی چیزاں محفوظ نہ رہ سگیاں کچھ محفوظ ہن۔ تاں انگریز آخری جیڑھے حملہ آور اتھاں آئے ہن او برٹش لائبریری اچ چا گئے اتھاں کجھ لٹریچر وغیرہ تاں او قدیم مطلب زمانے توں گھن کے اپنے عہد جدید تک ایں چیز دا ہک جائزہ گھنن آئی کہ بھئی جتنیاں ساڈے سینئر لوگاں نے ادب دی تاریخ لکھن لکھین کتاباں چھپین انہاں دا ہک جائزہ گھنن آئی کہ بھئی آیا او ادبی تاریخ نویسی دے اصولاں دے مطابق ہن یا کوئی نی۔
تاں او اے کہ ساڈے کول جتنیاں وی ادبی تواریخ لکھیاں گین او قابل ستائش ہن لیکن اے کہ کتھائوں نہ کتھائوں تشنہ ہن۔ اچھا بئی گالھ اے کہ ادب دی تاریخ جیڑھی ہے نا سر کڈاہیں وی مکمل نی تھی سگدی کیونکہ اے ہک واندے دریا دی طرح فلو اے لیکن جتنا وی جیڑھے دوستاں نے کم کیتے انہاں ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب دا جیڑھا پی ایچ ڈی دا تھیسز ہئی سرائیکی شاعری دا ارتقا او ہک ہزار سال دی تاریخ اتے شعری سرمایہ ہے او محفوظ ہے اے ہک وݙا کم ہے اور او سائنٹیفک اصولاں دے مطابق ہے ایویں میر حسان الحیدری
صاحب نے جیڑھا ادبیات پاکستان پنجاب یونیورسٹی نے مختلف جیڑھے پاکستانی زباناں انہاں دے جیڑھا تاریخ لکھوائی ہئی

اداریاں دی سرپرستی تھی۔ اچھا ہن تنقید آلے پاسے آؤں تاں سرائیکی تنقیدی شعور دے ناں نال وی جناب دی کتاب سامنے آئی۔ تساں سمجھدے وی سرائیکی جیڑھی تنقید تھیندی پئی ہے کیا او عالمی معیار دے مطابق ہے؟ ڈیکھو اے اے سوال بجا طور تے بڑا اہم ہے۔ چیزاں کوں بہوں جلدی اساں مثال طور تے کمپیریٹیو اسٹڈی اچ گھن آؤں کہ بھئی اساں آیا عالمی معیار تے پہنچ گئے ہیں۔ تاں او اے اتنی جلدی نی آکھیا ونج سکدا کہ اساں اتھاں تانڑیں پندھ طے کر گھدے خاص طور تے تنقید دے حوالے نال ہاں تخلیقی ادب دے حوالے نال اساں
سندھی ادب مطلب اردو ادب انگریزی ادب یا بناں زباناں دے ادب دے ہم پلہ آنے آں گھدے مطلب خواجہ صاحب دی شاعری کوں کتھائیں وی رکھو کہیں وی وڈے شاعر دے نال تقابلی جائزہ گھنو تاں وڈے شاعر ہیں ہاں تنقید دا تنقید ہمیشہ تخلیق دے نال نال ہی وجود اچ آندی ہے۔

اے مثال طور تے میں سمجھداں کہ بہوں خوشگوار اضافہ ہے۔ جی بالکل۔ تے او اے کم ٹرداں آندے بتدریج اچھا تہاڈے سمے پڑھے لکھے لوگ ہن جیویں سرائیکی اچ ایم فل تھیوݨ لگ گئی اے پی ایچ ڈی تھیوݨ لگ گئی اے او کہیں ڈسپلن کہیں دائرے دے وچ آ کے چیزاں کوں تقابلی جائزہ گھن کے مطالعہ کر کے پڑھ کے آندے پئن ول ڈیکھسن اپݨے ادب کوں اوں طریقے نال تے یقینا تنقید دے وچ اضافہ خوبصورت تھیندا آندے تھیندا آوے سی۔ بالکل بالکل یعنی میں وی او کوشش کیتی ہے کہ سرائیکی ادبی جیڑھی مطلب لکھت ہے اوندا جائزہ ساڈے تنقید نگاراں نے کیویں گھدے۔ بالکل صحیح میں انہاں دے کم کوں تھوڑا جیہا جائزہ گھدا ہے۔ جی بالکل۔
جتنے وی ساڈے تنقید نگار ہن نا سئیں میں انہاں دے کم دا ہک اوندے اچ جائزہ گھدا ہے۔ ڈاکٹر خالد اقبال صاحب دی شخصیت دے کئی پہلو ہن جیڑھے کہیں ہک مختصر انٹرویو اچ ظاہر ہے سارے دے سارے اساں نی سمیٹ سگدے۔ ساڈی کوشش ہوسی اور خواہش ہوسی کہ کہیں اگلے نشست اچ اساں ڈاکٹر صاحب دی شخصیت دے کہیں بئے پہلو دے حوالے نال کہیں بئے پک دے حوالے نال گالھ مہاڑ کروں۔ ڈاکٹر صاحب تہاڈا بہوں شکریہ سئیں تشریف گھن آئے ہوئے اور سارے سنڑݨ آلیاں کوں ݙیکھݨ آلیاں کوں اپݨے ادبی سفر دے حوالے نال ڄاݨ سنڄاݨ کروائی وے اللہ توک خوش رکھے سائیں۔ میں جناب دا شکر گزار ہاں ڈاکٹر صاحب کہ تساں مطلب ساڈے میکوں ایں قابل سمجھیا اور تساں ساڈا فخر ہیوے ساڈا سرمایہ ہیوے سائیں۔ تہاڈے ایں چینل دا شکر گزار ہاں مہربانی سائیں۔